Dyn ni'n blaenoriaethu ein grant ni um, yn bennaf i wneud gyda lles ein plant ni. Mae'r plant sydd angen cymorth yn cael cymorth fe mewn sawl ffordd gwahanol er mwyn cyrraedd eu uh, gyfynion, eu, eu emosiynau a'i, a'i gyfynion lles nhw. O ganlyniad i hwnna, dyn ni yn cyflogi uh, therapydd cerdd, yym therapydd chwarae a mae gennym ni uh, un aelod o staff sydd yn gwneud Elsa mwy neu lai llawn amser. Ar ben hynny, mae gennym ni dosbarth maeth, felly dwi ddim mor hawdd a torio lawr i un elfen o'r gwariant, ond os oes rhaid dewis un peth, bys ni'n yn dweud yn glir iawn yn hysgol ni bod lles y plant a'i sgiliau emosiynol yn dod yn gyntaf. Um, os ni'n mynd cwrdd â'i gyfynion llesol a'i gofynion emosiynol, mae'n mynd i fod yn amhosib iddyn nhw dangos ymddygiadau da yn yr ysgol, bydden nhw ddim yn gallu gwneud cynnydd gyda'u llythrennedd, boed yn Gymraeg neu Saesneg, na'r, na'r rhifedd, heb bod ei sgiliau lles yn y lle iawn. Mae e hefyd yn galluogi ni yn mis Medi i rhyddhau ein staff meithrin a derbyn. Mae nhw'n mynd ar ymweliadau catre, a mae hwnna'n bwysig iawn oherwydd y gair pwysig yn ein hysgol ni ydy perthynas, Yy mae'n rhywbeth sy'n deillio o'r dull adferol dyn ni'n neud yma yn Nant Ceire. O ran y adborth dyn ni'n cael gan ein rhieni ni, os ni ddechrau gyda rhieni meithrin derbyn, maen nhw wrth i bodd yn cael staff yn dod i'r cartre i cwrdd â nhw, y cwrdd â'u plant cyn bod nhw'n dechrau yn yr ysgol. Mae hwnna yn creu perthynas yn syth a dyna'r adborth dyn ni'n cael gan y rhieni. A mae'r gair perthynas yn, yn gair sydd yn holl bwysig i ni fel ysgol. Yr adborth gyda ni o'r profiad yna yn un bositif dros ben. Gyda Miss Wilson, lle, lle gallwn ni ddechrau? Mae hi yn rhan anatod o'n hysgol ni. Mae Miss Wilson wedi sefydlu perthynas dda uh, nid yn unig gyda'r disgyblion yma yn Nant Ceiriau, ond gyda'i rhieni nhw. Mae hi hefyd yn, yn cydlynu ein siop cymunedol, a mae hi'n adnabod y teuluoedd mwyaf bregus ac yn gallu cysylltu â nhw mewn ffordd sensitif er mwyn sicrhau uh, bod uh, dim un teulu yn colli allan. Mae hefyd yn sicrhau cronfa o ddillad ysgol ail law i sicrhau bod pob plentyn gyda gwisg ysgol a bod yr ymdeimlad o berthyn uh, yn bodoli wedyn yn ein hysgol ni a mae Miss Wilson yn arwain ar hwnna hefyd. Y cam nesa gyda ni, mae gen ni uh, weledigaeth clir iawn o'r dyfodol, ond dyn ni wedi derbyn darn o dir drws nesaf i'r ysgol. Mae hwnna wedi cael ei uh, addasu'n llwyr uh, trwy ddefnyddio y gwasanaeth brawf, a maen nhw yma pob dydd iau yn clirio'r safle ac yn sicrhau bod y safle'n ddiogel i ni. Bydd ni'n darganfod, yn wedi gers Covid, ydy bod plant fwy yn fwy ddim eisiau dysgu uh, o fewn pedwar wal, maen nhw eisiau dysgu yn yr awyr agored. A felly mae'r darn o dir yna yn holl bwysig. Felly er, er ein bod wedi cyflawni lawer dros y blynyddoedd diwetha, mae, mae gennym ni uh, nifer o gynlluniau a weledigaeth uh, ar gyfer y dyfodol.